Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et gëtt onsem Planéit ze waarm. Mir wëssen et. Mir wëssen, dass d'Äerderwäermung e gewaltege Problem fir Mënsch, Déier an Natur duerstellt. A leider wësse mir och, dass et bis elo net, dass bis elo net genuch gemaach gouf, fir dee Prozess ze stoppen. Et ginn ze vill Treifhausgaser ausgestouss, an dat schuet eisem Klima. All Effort, fir d'Emissiounen ze senken, an dofir en dréngend noutwendege Schrëtt, ass dëst dowéinst deen néidege richtege Schrëtt an déi richteg Richtung. An dofir ënnerstëtze mir Piraten natierlech och de virleidende Projet fir d'Upassung vun eisem Klimagesetz un déi europäesch Direktiven a Reglementer. D'Gebaier, de Fluchverkéier an de Secteur maritime an déi grenziwwerschreidend Wuerenherstellung an hire Verkaf si wichteg Emissiounssecteuren. Dofir sinn déi europäesch Beméiunge ganz wichteg, fir d'Zäregasen ze reduzéieren a gläichzäiteg och dee sougenannte carbon leakage ze verhënneren, also d'Ofwandere vu Firmen a Länner ausserhalb vun der EU, déi keng oder geréng CO. déi keng oder eng geréng CO2-Steier beziehungsweis e gënschtegen Emissiounsmarché hunn. Et ass och wichteg, dass den Emissiounshandel enger effikasser Kontroll mat Sanktiounsméiglechkeeten ënnerläit. An natierlech begréisse mir och, dass den Delai fir d'Enquête publique iwwert den Avant-projet vum PNEC op zwee Méint verlängert soll ginn. Fir eis Piraten ass den Ausbau vun de Participatiounsméiglechkeete schliisslech ëmmer e Gewënn. Mee och wa mir am virleiende Gesetzesprojet vill positiv Punkte fanne kënnen, esou musse mir awer och soen, dass d'Gesetz wuel net kuerzfristeg, mee just laangfristeg en Impakt op d'Klima wäert hunn. Et gi vill Iwwergangszäiten an och Lëtzebuerg wäert bis 2026 beziehungsweis souguer bis 2030, jo bei senger nationaler CO2-Steier bleiwen, amplaz den europäeschen den europäesche System ze iwwerhuelen. An da bleift jo och nach de Problem, dass de Klimawandel e globale Problem ass an déi hei genannten Direktiven a Reglementer natierlech keng global Gültegkeet hunn. Et ass e gewaltege Schrëtt, datt all d'Länner aus der EU sech op dës Reegelen eenege konnten. Mee d'Klima kennt ebe keng Lännergrenzen, och net d'EU-Baussegrenz. Ausserhalb vun der EU wäerte weiderhi vill méi bëlleg, fir vill méi bëlleg Geld d'Emissiounen ausgestouss ginn. Dat ass e Problem fir eist Klima an dat kann och e Problem fir déi europäesch Exportindustrie ginn. Fir europäesch Produiten an am Ausland produzéiert Wueren, déi an der EU verkaf ginn, mussen Emissiounszertifikater kaf ginn, fir auslännesch Produiten, déi am Ausland bleiwen, awer net. Ouni d'Emissiounszertifikater ass d'Produktioun natierlech méi bëlleg, mee eben och méi knaschteg. Fir europäesch Exportateure kéint dat en Nodeel vum um Weltmarché sinn an dofir ass et wichteg, datt de Problem vum Klimawandel international ugaange gëtt. E globale Problem brauch eng global Äntwert. Anerefalls verdränge mir den Zäregasausstouss just vun enger Regioun vun der Welt an déi aner, wärend d'Emissiounen insgesamt awer gläich bleiwen. dann hu mir fir d'Klima iwwerhaapt guer näischt gewonnen. Jidderee muss säi Bäitrag leeschten an dat heescht och, datt jidderee muss esou vill leeschte wéi e kann. An enger gerechter Gesellschaft kann et net sinn, datt een, dee vill huet, vill Dreck ka maachen, just well en sech d'Taxen an d'Certificate ouni Problem leeschte kann, wärend en aneren, deen net weess, wéi en op seng Nuetsschicht komme soll, well en sech de Bensin fir säin Auto net méi leeschte kann an och nach a sengem Duerf keen Nuetsbus fiert. Klimaschutzmesurë musse sozial gerecht kompenséiert ginn. Den Engelen huet et och schonn ugeschwat, den Deel vun der Chambre de Commerce. Der Chambre de Commerce no kéinten d'Mesuren aus dësem Gesetz de Schëffsverkéier bis 2026 8,3 Milliarden kaschten an dat wäert ee wahrscheinlech och um Niveau vun de Wuerepräiser, déi mam Schëff importéiert ginn, spieren. Dofir ass et wichteg, dass dru geduecht gëtt, de Präisverännerunge fir Haushalter mat klengem Akommes ofzefiederen. Jiddereen ass am Kampf géint de Klimawandel gefrot, mee déi mat klengem Akommes dierfen net méi gestrooft gi wéi all déi aner. Insgesamt wéilte mir Pirate jo eigentlech, dass beim Klimaschutz iwwerhaapt net mat finanzielle Bestrofungen, mee am Géigendeel mat positiven Ureizer geschafft gëtt. Dofir setze mir eis jo och scho fir e Klimabonus an eng Upassung vun der CO2-Steier an. Jidderee soll pro Mount eng staatlech Direkthëllef iwwerwise kréien. Wien domat klimafrëndlech Produite keeft, Mat wéineg Taxen wäert Sue Rescht behalen, wie klimaschiedlech Produite keeft, mat héijen Taxen verléiert säi Klimabonus. Well mir awer wëssen, datt dës Idee aktuell net um Dësch läit an de Klima an de Klimawandel zäitno Aktioune brauch, stëmme mir natierlech och dem dem System vum Emissiounshandel zou. Domadder ginn ech och mäin Accord vun de Piraten an ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren.